Ni songo haedzea kha guḓa ḽa u ḓivhambedza na vhaṅwe vhathu. Hezwinoni musi ni tshi dzhena kha guḓa ḽa u ḓivhambedza kha vhaṅwe vhathu, na ḓivhea khonani na vho to ṱalela vhaṅwe vha tshi khou tshila vhutshilo havho vhune na khou vhona unga vha khou tshila hone, ndi zwone zwine zwa ḓo nifha mutsiko. Inwi ni ngavha ni kho vhona ungari zwaṋu ndi zwone zwine zwa kho sea zwi tshi ṱanama zwi zwoṱhe. mathina a si zwone zwine zwa khou sea zwi tshi ṱanama zwi zwoṱhe na zwa vhaṅwe zwi khou ḓisea zwi tshi ṱanama inwi ni nga ri no dzula na vhona unga vhaṅwe vhene zwa khou vha setshela zwi tshi vha ṱanamela vha khou to ita nga khole ni ḓo zwi vhona ḽiṅwe ḓuvha zwi tshi khou itea tsini na inwi kana kha inwi uri zwiṅwe a si khole hu vha hu khou ḓi tou itea zwine zwa vha zwi tshi khou itea vhutshiloni zwino ndi tshi khou vhuya kha heḽi ḽa uri ni songo ṱuwa no sedza vhaṅwe uri vhutshilo havho vha khou vhutshila nga nḓila ḓe vhutshilo vhu khou vhafha zwifhio a ni ḓivhi lwendo lwo vha lu tshimbila u bva murahu a ni ḓivhi hune vha khou ya hone vhutshiloni a ni ḓivhi na thikhedzo ine vha vha nayo a ni ḓivhi na u ḓiṋetshedzela hune vha khou ita uri zwine hezwo zwine na khou zwi vhona zwi vhe zwine zwa khou itea zwiṅwe zwine inwi na vha ni tshi khou zwi tama na vhona ungari vhaṅwe vhathu vha khou zwi ita zwone zwiṅwe vhaṅwe vhathu vha to konesa u zwifha vhaṅwe vhathu vha to konesa u thithiedza vhaṅwe vhathu vha to konesa u ṱongisa na vhona unga ngoho zwi khou tshimbila nga maanḓa mathina zwi sa kho tshimbila ni ḓo to vhona zwenezwi. Musi hu tshi vho iwa vhathu vha tshi vho isiwa dzi khothe vhathu vha tshi vho fariwa na zwi vhona zwo ri hei nṋe nda ndi khou sokou tama zwithu zwine ngoho mudzi wazwo a si wone zwino muthu a thi ḓivhei kha guḓa ḽa u tama na u ḓivhambedza na vhaṅwe lune nda sala ndi si tshe na mulalo tsha muṅwe tshi a khoḓwa ni a tama zwa vhaṅwe nga nḓila ine mulalo waṋu na sala ni nawo nga nḓila ine zwa ni ṱuṱuwedza zwa si tou ni sukumedzela kha uri ni ḽe mbilu na uri ni vhe na mutsiko. Ni songo ḓifha mutsiko nga mbambe nga u ṱoḓa u ṱaṱisana na vhathu vhane vhaṅwe vha vha vha si khou ṱaṱisana na inwi no zwi ḓivha vha sa zwi ḓivhi uri inwi ni kha mbambe navho. Vhutshiloni tshilani nga nḓila yaṋu. Arali ni vhona uri ni khou tshila nga nḓila yaṋu na nzudzanyo dzaṋu na vhona uri hu na zwiṅwe zwine zwa khou ni balela ni a guda kha mukene uri mukene u khou zwi itisa hani hezwi zwine ini no tou bva nazwo fhasi ni tshi khou zwi ṱoḓa uri ni khou ṱoḓa u zwi ita nga yeneyo nḓila zwino hezwinoni musi ni sa ṱwi ni khou koṱopola zwa vhaṅwe zwi ni ita na uri ni sa vhe na vivho ni sa vhe na vhutshivha a ah.